Natural sanlara degişli ýene bir öwrenmeli zadymyz sanlary köpeldijilere dargatmak. Ilki bilen sanlar iki topara bölýäs. Ýönekeý sanlar we goşma sanlar diýip. Ýönekeý sanlar kesgitlemesini berenimizde diňe özüne we bire bölünýän sanlar ýönekeý sanlar diýilýär. Goşma sanlar bire we özünden başga-da birnäçe sana bölünýän sanlar aýdylýar. Indi sanlary nädip köpeldijilere dargadyp bilýäs? Bir mysalyň üsti bilen düşündireýin. Mysal üçin, şu ýerde 60 berlen. 60-y alýas. Şeýle uzyn bir çyzyk çyzýas. Altmyş birden soň iň kiçi näçe sana bölünýär? Haýsy sana bölünýär? Iň kiçi ikä bölünýär. Altmyş ikä bölen ýagdaýymyzda jogap üç, aý, otuz, bagyşlaň. Otuz iň kiçi haýsy sana bölünýär birden soň? Birden uly iň kiçi ikä bölünýär. Otuz ikä bölen ýagdaýymyzda on bäş. On bäş birden uly iň kiçi näçä bölünýär? Ikä bölünik, üçe bölünýär, üçe bölýäs, jogap, bäş. Bäş iň kiçi näçä bölünýär, özünden başga hiç zada bölünenok, diýmek, bäş. Bäşe bölen ýagdaýymyzda bir. Indi altmyşy şu formula görä ýazýas. Bärde size ýazmazdan ozal Ilki ýüz altmyş iki inem dargadyl şeýle köpeldijilere ýüz altmyş iki Sözüň ölçegi ýaz. Iň kiçi näçä bölünýär? Jübüt san bolanyna görä, iň kiçi ikä bölünýär. Ikä bölen ýagdaýymyzda segsen bir. Segsen bir täk san ikä bölünmeýär. Ikiden uly, iň kiçi üçe bölünýär. Üçe bölen ýagdaýymyzda. Ýigrimi ýedi. Ýigrimi ýedi iň kiçi ýene üçe bölünýär. Üçe bölýäs welin, dokuz. Dokuzam iň kiçi üçe bölünýär. Üçe bölýäs, üç. Üçem ýene üçe bölünýär. Jogap, bir. Indi şu ýerden bir sanyň näçe sany köpeldijisiniň barlygyny biljek bolsak, şu ýerde ýazan formulamyzy ulanýarys. A diýen zadymyz biziň elimizdäki sanymyz. Yzyndaky sanlaram bunuň köpeldijileriniň derejeli görnüşde ýazylan görnüşi. Meselem, altmyş. Deňdir. Näçe sany iki bar? Iki sany iki bar. Köpeltmek. Üç. Bir üç bar. Birem bäş bar. Ýüz altmyş iki üçin şo bir zady ýazjak bolsak, ýüz altmyş iki deňdir. Iki san, ikiden bir sany bar. Köpeltmek. Näçe sany üç bar? Bir, iki, üç, dört sany üç bar. Indi altmyşyň jemi näçe sany köpeldijisiniň barlygyny tapjak bolsak, derejelerine biri goşup köpeltýäs. Diýmek,

Üç bilen ikini köpelden ýagdaýymyzda alty. Altynam ikä köpeltsek, on iki. Diýmek, altmyşyň on iki sany köpeldijisi bar. Şu bir zady ýüz altmyş üç üçin ýerine ýetirjek bolsak, iks diýen zadymyz bir, bir goşmak bir, köpeltmek dört, goşmak bir deňdir iki, köpeltmek bäş deňdir on. Diýmek, ýüz altmyş ikiniň On sany köpeldijisi bar. Natural sanlar barada iň soňky belläp geçdik temam, iň uly umumy bölüji we iň kiçi umumy kratny. Iň uly umumy bölüji diýmek, belli bir sanlaryň, mysal üçin, iki sanyň ikisinem haýsy sanlara bölüp bolýar we şo sanlaryň iň ulusy. Ýagny şu iki sana bölüp biljek iň uly bahama iň uly umumy bölüji diýilýär. Iň kiçi umumy kratny diýmek şu iki sanyň hem bölünýän iň kiçi sany. Bärde bu iki sany bölýän, iki sany galyndysyz bölüp bilýän iň uly sanymyz, bärde bu iki sanyň özüniň bölünýän iň kiçi sanyny görkezýär bize. Iki sany mysalyň üsti bilen düşündireýin. Mysalyň üsti bilen görkezeli. Ilki bilen e, ýaňky görkezişim ýaly köpeldijilere dargatýas. Ýöne bu gezek ikisini birlikde dargatmaly. 45 60 çyzygymyzy çyzýas. Iki sanyň haýsam bolsa biri birden uly iň kiçi näçä bölünýär? 62-ä bölünýär. Onda ikini ýazýan. Kyrk bäş ikä bölünmeýär. Göni özüni geçirýän. Altmyş ikä bölsem, otuz bolýar. Ýene seredýän, iň kiçi ikä bölünýär. Kyrk bäş ýene bölünenok, geçirýän. Otuz ikä bölünende on bäş bolýar. Indi seredýän, iň kiçi birden on bäşe bölünýär. üçe bölünýärler. O kyrk bäşi üçe bölen ýagdaýymda on bäş, on bäşi üçe bölen ýagdaýymda bäş. Ikisi iň kiçi näçä bölünýär? Ikisinden haýsam bolsa biri on bäş üçe bölünýär. Üçe bölen ýagdaýymda jogap bäş. Bäş üçe bölmeýän üçin özüni ýazýan. Iki sanymam iň kiçi bäşe bölünýär. Jogaplar bir. Indi iň uly umumy böljini tapmak üçin Meň etmeli zadym, ikisiniň hem deň derejede bölünen sanlaryny tapmak. Şu ýerde iki diňe altmyş ikä böldük. Diňe otuz ikä böldük. Üç, hem kyrk bäşi, hem on bäşi üçe bölüp bildik. Diýmek, şu üçi alýarys. Üç, diňe on bäşi böldi. Bäş, ikisinem böldi. Onda şu üç Köpeltmek bäş, deň bir, on bäş. Bu diýmek, men hem kyrk bäşi, hem altmyşy on bäşe bölüp bilýän. Indi iň kiçi umumy kratna gelsek, ýene şu bir dargatmany ýerine ýetirýäs. Kyrk bäş, altmyş, Ikä bölýäs, kyrk bäş, otuz. Ikä bölýäs, kyrk bäş, on bäş. Üçe bölýäs, on bäş, bäş. Üçe bölýäs, bäş, bäş. Bäşe bölýäs, bir. Bärde biziň etmeli zadymyz, ähli köpeldijilerimizi, Şu ýerik ýazmak. Iki, köpeltmek, iki, köpeltmek, üç, köpeltmek, üç, köpeltmek, bäş. Deňdir. Dört, köpeltmek, dokuz, köpeltmek, bäş. Deňdirem. Dokuz bäşiň kyrk bäş, olam ýüz segsen. Onda biziň alyp biljek iň kiçi bahamyz ýüz segsen. Ýüz segsen näme? Şowur sanda altmyşa-da bölüp bolýar ýüz segseni hem kyrk bäşe bölüp bolýar. Natural sanlara degişli düşündirjek temalarym şulardan ybarat. Indiki sapakdan başlap bitin sanlara geçýäs. Görüşýänçäk.